Salam dostlar Blender sapaklarymyzyň dokuzynjysy bilen dowam edýäs Blender sapagymyzyň dokuzynjysynda indi öz şu wagta çenli öwrenen zatlarymyzy berkitmek üçin edit moddaky extrude guraly bilen tanyşarys extrude guraly nähili indi biz häzirki wagta çenli şul kubymyzdyň daşynda nähili hereket etmeli özüni nädip saýlamaly öz düzüminde nähili Verteksler bar, edgeler bar ýa bolmasa faceler bardygyny şu wagta çenli tanap geçdik. Indi bolsa şul modellemäge geçýäs. Onda näme? Object mode-dan edit mode geçýäs. Indi edit mode geçenimizden soňra indi biziň birinji guralymyz şu taýda extrude. Extrude bolanda näli? Extrude uzaltmak, çykarmak manylarynda gelýär. Face-e saýlaýas we indi şul gutymyzyň üstünde Subdivide edýäs. Subdivide. Birnäçe gezek ine Subdivide edemizden soň şu görnüşe geldi. Indi gutymyzy G harpyna basyp ýokarly çykarýas. GZ diýip. We ine biziň Extrude guralymyz. Üstüne basyp saklaýas we Extrude Region diýýäs. Indi Face-lerden birini saýlaýas. Şuface saýladyk meselem, şuface ýokaryk äkidibilýäs. Ine. Ýagny uzaltdyk. Ýene basyp saklap ýene-de äkidibilýäs. Ýene basyp saklap ýene-de äkidibilýäs. Ýöne üns beren bolsaňyz her gezek basyp aýranymyzdan soň faceleriň arasy bölündi. Şoň üçin eger-de biz arasyny bölmän ekstrud etjek bolsak, bir gezek face-i saýlap ýokaryk ekstrud edenimizden soňra Üstünden elimizi aýramzok. Şol ýagdaýda bitin bolýar. Biz bul ekstrudy islendik tarapa dem edip bileris. Meselem, ekstrud etdik. Ekstrud etdik. Ekstrud etdik. Indi biziň şu saýlan ekstrud edenimizden soňky ýüzündäki her bir saýlan ýagny feýslerimiz bize ýene-de täzeden ekstrud etmäne bize feýs döredýär. Ene. Bärden alyp muny ekstrud edip bilýäs, ýa bolmasa bärden alyp muny ekstrud edip bilýäs. Indi ekstrud guralymyzyň öz manysy şeýle. Ondan ikinji ekstrud manifold. Ekstrud manifoldyň tapawudyny görkezmek üçin men size başda ýönekeý ekstrudyň Görkezeýin. Indi men şu wagt şul feýsi ekstrud etdim. Ekstrud edemden soňra, men şuny aşak yzyna äkitjek bolsam, üns beren bolsaňyz, şuň dört gapdalyndaky edge-leri ýokarda galýar. Indi, şul edge-leri ýokarda galmaz ýaly, biz nähili hereket edýäs? Meselem, biz ekstrud edýäs, Extrude-dan Extrude Manifold-y saýlaýas. Extrude Manifold-da biz şuny aşak etsek, görşüňiz ýaly, gapdalyndaky eýjiler hiç hilek ýagdaýda galmady. Ýa bolmasa, ine, görşüňiz ýaly. Ýa bolmasa, bärden islendik birini alybilýäs. Ine, ýa-da yzyny äkidibilýäs. Biz seren bolsaňyz. Öz içinde galdy. Ýa bolmasa ene bu feýsden birini alýas. Ýene etekläp bilýäs. Ýa-da bärden. Ene görşüňiz ýaly. Indiki extrude along normal. Extrude along normal bolanda extrude edende öz Feýsiň normallaryna görä. Ekstrud edende öz feýsiň normallaryna görä edýär. Ol näili? Meselem, biz şu iki feýsi bile saýladyk. Biz şuny ekstrud etsek, her feýsiň ýüzi öz tarabyna görä. Öz tarabyna görä ekstrud bolýar. Muny yzyna getirdik. Indi Extrude individual bolanda feýsleri öz indiwidualno, hersini özbaşdak tarapa extrude etdirýär. Ol nähili? Ine. Her feýs öz bakyp duran tarabyna görä extrude boldy. Ýa-da ine bärde. Ikisini saýladyk. Extrude etsek, her feýs öz bakýan ugruna tarap ekstrud boldy. Indiki ekstrud görnüşimiz bolsa bäşinjisi, ekstrud to kursor. Ýagny, şu saýlan feýsimizi, meselem, şul ýagdaýda seretsek, biz myşkamyzyň knopkasynyň niresine bassak, şol ekstrudy şol tarap edýär. Meselem, nähili? Ine şeýle. Ýagny biz ekstrudy öz isleýän ýerimize çenli getirip bilýäs. Ýagny spin görnüşde. Şeýle görnüşde öz getirjek ýerime çenli getirdim. Indi Shift A-dan täze küp çagyrýas. Şeýle geldik. Indi biz meselem ekstrudy edenimizden soňra aşagymyzda täze menýu çykýar. Şol menýudan biz şu ekstrud barada birnäçe e, funksiýalar girdi bilýäs. Meselem şonuň e, ýerleşýän ýerini üýtgedi bilýäs. Saga, çepe, X-de, Z-de e, bu zatlary size öňem görkezip geçdim we şul eden ekstrudymyza degişli şu taýda funksiýalar çykýar. Şolaryň hemmesini bir gezek ekstrud edemizden soň täzeden üýtgedebilýäs. Indi ekstrud etmegiň başgaça ýoly, meselem biz şu ýerden ekstrudy saýlamadyk, meselem biz şu ýerden ekstrudy saýlamadyk ýöne ekstrud etmek islesek E harpa basyp ekstrud edibilýäs. E harpy basyp ekstrud edip bilýäs. Ine dostlar, şu günki sapagymyzda ekstrud guralyny size düşündirmek isledim. Sapak düşünikli bolandyr diýip umyt edýän. Halan bolsaňyz kanalymyza agza boluň, laýk basmagam ýatdan çykarmaň. Sag boluň, indiki sapaklarda görüşýänçäk.